Nächst Folg hei vu Mareves Donkey Kong um Youtube Channel vun Team Lëtzebuerg begréissen ech zréck. Op Twitch si mer och nach mol aktiv, mee lescht Kéier mam Buh hei bëssen an d'Bredouille komm gewiescht an haut schaffen mer dann. De fënnefte Level vun insgesamt 6 an eben zwee äh, weider Levelen, Boss-Levelen an, an Mini-Mario-Levelen endlech mal einfach. Wat mer läscht schon gemerkt hunn, die, die Boosts, äh, Schei, Scheiboosts nennen se mal einfach. Äh, kéint op Lëtzbuergesch äh, äh, Schei heescht die och immer. Äh, da, ech si schei, ech sinn, äh, wie sinn dat op Däitsch? Ängschtlech, Schisser souzesoen. Schibus kéint een och nach soen, et gi och déi Leit déi nennen dat ëmmer Schigui. Mir maachen elo Level 5 hei. Ech hu genuch um Intro gemeet an erëm eng Minutt hei ronderëm gelall ouni Knäppercher vill Groussaarteges ze drécken. Kucke mer e bëssen haut och mam Thema Luigi Mansion eis e bëssen ze. Passend ass ee Spill, ech huet leider net als vill gespillt. Ech wees awer hei um Youtube Channel huet den äh, Erik alias Kuroi dat deemols ganz gut gemeet. Ech mein dat noch muss so ma. Grad net. So, hei muss man eng Kéier oppassen. Voilà, dat hu mir gekrut. Ich weiß mal, ob das bloß so... Ich mengen... Ja. Also sie hätten gerne nach gehabt, dass ich da rem zurückgehen an den blauen Schalter drücken gehen. Aber es geht auch ohne blauen Schalter. Ich weiß nicht, ob es so gedacht ist. Wir haben mal gekrut, wir haben Zeit gespart. Wat ech am Fong wollt soen mat Mario vs Donkey Kong meets Luigi Mansion souzesoen. Okay. Ich weiß nicht, ob ich probiere mal einfach. Ich probiere mal, dass ich schon ein Thema aufhänge. Okay, doru stierfs de. Mee d'Thema Luigi Mansion, also mir hunn do e Youtube Channel, ech mengen et war den Eric deen dat iwwer Joere laang gutt gestreamt huet, eng Kéier Shoutouts un heen, et ass nach alles gespäichert, do gi och heiansdo Remakes erausbruecht. Ah Gott, ech wollt elo net eng Etapp esou ro. Also dat hei gëtt ganz witzeg, mee déi Bus gefalen mer, déi Shy Guy Bus. Wow, dat war knapp. So, wat mer lo maachen ass, mir waarden mol of an hunn eis do eng Meiersche geschwenkt. Muss och sou vum Timing her sinn. Da kënne mer hei gemittlech riwwer smooth trëppelen. An ech hoffen, dat do geet. Voilà, et geet, wann een net de Knäppchen erëmdréckt. So, dat geet ganz gutt. Wat Okay. Ech si grad bëssen enttäuscht, wat do war. De Level schéngt schonn dës ze grouss opgemeet. Dat Spill dat mech héieren, Karma Bitch, du kriss deng kleng Pick am Naasch an. Mee wat mëss du hei? De giele Bou verstinn ech net. Wat ass do d'Logik hannerun? Ah, se wollte. Wow, okay, se wëllen do de Leit eng Hëllef ubidden. Sie wëllen de Leit einfach e Support do ubidden. Ech verstinn dat, wann s net riwwer kënns, dass de einfach do dann kanns riwwer moven. Mir maachen dat ouni. Mir maachen dat brovi, professionell. Dat heescht, mir maachen eisen Move, dee mer geléiert hunn, a kënnen hei esou erop. Esou, da maache mer dat méi seriö. Seet en a spréngt, kritt et hin tëscht zwee Bléck ze falen. Wat léiert een doraus? Net ze téinereg ginn. Dass dass eben esou erëm e Spill well mécht mer Spaass am Sënn vun et challenged meng Skills sou. Et challenged meng meng Schnëssel ze soen, meng meng Aussoen. Gott ech sinn einfach esou gutt an deem Spill. Esou e bësse brain damage Momenter, wéi och elo hei erëm. Also et ass, mir si sou kuerz virum Zil a mir verkacken dat einfach elo a 5 Minutten hei um Stéck. Mä esou kriss de och e Paart da gefëllt. Voilà, mir hunn d'Wierkrot hei nach eng Kéier oppassen an dann den X drécken. Level ofgeschloss. Et ass eeben esou, un esou Spiller, ech spillen se net oft, Mir passt meng Kandheet an ech mengen déi meescht déi Nintendo gespillt hu respektiv spillen. Dat ass eben esou Kandheets Kandheetsfeeling, Kandheetsflashbacks déi een do huet, déi einfach erem Spaass maachen einfach esou seng säi Skill, säi Kënnen e bëssen ënnert ënnert d'Nues ze reiwen, heiansdo dann erëm ze ze ze greedy ze ginn am Sënn vun ze téinereg, ze alles ze locker gesinn an dann op d'Schnëss falen. Dat hu mer elo zwee dräimol hei gesinn An do kucke mer dann en traurege Mini-Thomps hei un, dee ganz, ganz traureg ass. Mee den Eric hat schonn am leschte Part iwwregens gesot, déi Thomps gesinn net grad amused aus. Si sinn net gutt drop. Ech weess net, wat de Problem ass. Hu se just vläicht hei ee Level gutt geschriwwe krut vun Nintendo? Ech denken net. Ech wäerten och wäertensdorf zréckgesinn. Sou, hei ass dann eppes ganz Interessantes. Ech probéiere mal einfach näischt ze drécken. Bemerk... Ah, Schlëss, ass gut. Ech probéiere mol einfach hei. Ob do eppes geschitt. Okay, dat ass net d'Léisung vum Ganzen. Da ginn ech einfach mal Rom rof. Ech huelen déi do Passage. Ech mengen hei. Voilà, dat do misst lo klappen. Timingsméisseg. Komme mer do erop. Voilà, dat wat ech mer geduecht hunn. Du muss einfach mol alles gewäerde loossen. An ech kucken eng Kéier erof. Voilà, do fale mer safe. Geet drëms, de Kaddo hei ze kréien. Ech hu mer dat direkt geduecht, et wäert e puer Leit mäert mengen hou en schwier bereet, mee huet en net, net anfänke e bëssen ech dat dat dat ass erëm de Problem wann ech Téin ännere bei esou ligen Menschen nach eng Kéier uschwätzen iwwer der Zäit et ass e Spill wann ech wierklech méi Zäit an mengem Liewen hätt ech géif och eng Kéier déi ganz Rei spillen et ass einfach esou dee Schreck weg a mat der Liedchen do an an d'Bus alles an a siehst an. Asaugen ass einfach so cool Gimmick. So hei mensch da mal dat do, well du meist lo am Fong blockéiert. Wir ginn dort aber nab einfach mal sich mal so grad selber zerstört oder mech meng muss noch. Ah ja, ja, voilà, do Passage brauchst du och. Also frot mech net wéi, mee ech maan et einfach intuitiv, well ech bëssen mëttlerweil scho raus hunn wat dat Spill vu mir verlaangt. Mir maan dat do lo, mir ginn de Mann opsichen. Hei maan ech och vläit einfach. Ok, hei brauch mer déi Passage och rëm. Well do méi, also dat ass scho gutt opgebaut, logesch am Sënn vun d'Spill baut engem No Kader ran. Du gëss scho bëssen dohinner geleet fir fir d'Spill fir eng Léisung ze fannen fir d'Spill. Mee einfach déi déi déi Passage hei. D'Spill mécht zwee Küben a kritt kritt de Mënsch einfach esou dohinner. Okay, dat do gëtt witzeg. Mee eng Kéier fir de Saz ofzeschléissen, äh, kritt de Mënsch einfach esou äh, fabrizéiert. Voilà, ech giff soen, dat do ass vläit net allze schlecht. Ähm, hei muss, ja, hei, also de Ritter ass ebe cool. Hee kënnt lo, dat ass e bësse so Mario Kart méich mat engem Schëld. Heen dréckt eis lo hei So, en, en dréckt eis a plus ass eben so eng Sprongpassage fir eis, wéi überhaupt Jetzt kann man gucken, ob braucht man die Passage überhaupt nicht. Wir müssen den roten Knäppchen. Den Gel, dass man kein gelbe Bu angebaut. Ja, muss man aber am roten Knäppchen schaffen. Und ich meine, den gelben Knäppchen ist einfach nur da, für, wenn man es verbockt haben, dass man ein Reset können machen. So. Eich Missioun. Fir einfach mal äh, bei de Kado eng. So, hier dreht das normalerweise ruf, ne? Ja, dreht das ruf an, an, an Pick, die, den, den, den, den Piep, Piep, Piep, Piep, Piep. Ich mach grad meinen eigenen, äh, Ech froen, ok de geele Knäppchen ass wierklech just do fir dat mer eis ëmme kënnen duerwen duerwen ebe resette mengen ech. Okay. Huet näischt gez näischt bruecht. Sou hei mam vu de Move. Ech kucke lo einfach. Ja, do war net gutt. Dat muss mer resetten. Also de Problem ass einfach lo hei, mir mussen eis do eng Bréck bauen. Loosse d'Bus eng Kéier e bëssen an hier zirkuléieren. Mä dat ass och keng gutt Bréck, also eng Leeder souzesoen. Mee ech fannen et cool, dat een esou eng Leeder sech selwer muss bauen.

D'Schwieregkeet déi ass ass hei eben eng Aart Bréck ze bauen. An mir mussen heen och benotzen. Bei einfach drop ze kommen. Fir ich mein einfach dat doten. Ja, do gëtt och näischt, wa mer eis jo do sou an de Knéi schéissen. Mer mussen iergsi eng aner Léisung do fannen. Dat do ass och net gutt. Also, okay, mech ass platt. Also, mir hunn eise Kolleg mei eisen Endgéigner elo scho fonnt, da muss een erëm bei den Donkey Kong kommen. De Problem ass. Okay, sie weisen gerade wéi. Ich, ich habe mal gedacht, es gibt mal so schnell. Also so müssen sie vielleicht am Idealfall haben sehen. Ja, bon, das ist schwierig. Respektiv, ich muss, kann ich am Fallen? Doch, theoretisch kann ich am Fallen

Mir waren elo schonn d'Aner am Zëmmer, mee ech probéieren dat do elo. Ech si ganz, ganz verréckt. Oh mäi Gott, dat knappt souguer. Esou sollt et warscheinlech net maachen. Dat do sollt en och vläit net maachen. Waarden elo einfach of, bis d'Passage ass. Mee elo hues du dech mat dem Trick eraus, mat de Moves, also. An hei muss hien eis einfach lo an d'Zil drécken. Mussen hei oppassen. Voilà. Richteg MLG-Move vläit dat do vu mir. Jo, heiansdo muss ech bësse selwer vläit luewen. Ech weess net, ob et sou geduecht war, mee dat war fir mech déi eenzeg Solutioun, fir net do an déi éischt Pick mam Aarsch ze falen. Dat huet emol impressionant ausgesinn. Ech mengen, dat muss och vläit bësse mei Kéier loossen, wa mer vläit soss keng Spiller méi hu, wou mer e bësse mat eisen Skills a mat eiser Leeschtung kënnen e bëssen Uginn. Mir ginn hei wéinst am Spill ëmmer e bësse erëm opgetrollt. Dat ass e bësse wéi Mario Kart. Du hues och ëmmer gemengt, du bass de beschte Spiller an dräi Sekonnen drop kënnt d'Blue Shell oder eng 20 Red Shells vum Zweeten an da war de Match eriwwer. Sou, ech kucken eng Kéier op d'Zäit, mir hunn 12 Minutten, dat heescht theoretesch misste mer dat do gutt hikréien. Gi mer eis e Ruck a mir probéiere mol am Fong mäi Liiblings-, mäi Favorite Level hei an deem Spill, dat ass ëmmer nach de Mini-Marius, well ech mech dat ëmmer un 2016 erënnert mam Mini-Marius and Friends Amiibos Versioun. Ähm, wéi ech dat ëmmer gär gespillt hu op, op der Nintendo Switch. Okay. Ich maan heile mol als éischt. Okay, schön sie grad bis benutzt als Abtreter für mein Face Dekolleet. So, die echt Challenge. Immer verkackt. Ah, wir müssen nicht neu starten. Et gëtt interessant. Mir maachen en Neistart. Äh, ah ja, also das ist ein guter Level schon. Ich kann da los schon so ein Genötter hinsprangen, was du lebens mit. Dann haben wir hei. So, ich mein, da klappt et. Mir hunn een elo do uewen eben ofgesat. Okay, si, ech wollt de Ball, ech wollt de schon huelen. Komm, mir gi Gas, mir packen dat. Alles duerch, alles kréie mer duerch, jawollo. Oh. Ne, kréit net hin. Okay, ähm, ich ginn net zou, dass die éischte Kéier, wou ech méi un Struggele kommen an engem Mini-Mario-Level. Dat ass gutt fir d'Spill, dat, dat wëll ech neppes heeschen. Äh, et ass einfach vill méi ze iwwerleeën, ne? So, hei da mol eng Kéier. So, dat ass ëmmer dat éischt, wat maachen, dat hei eben eng Pokatsch dran hunn. Si kommen all mat. Ach, da loosse mir voilà, merci. Hei waren schon lo bis dat heen laanscht ass, packen et alleguer. An wat ech lo virdrun de Feeler gemaach hunn, ech hu se net alleguer matgeholl. Wat ech léiwer wëll maachen. Gut. Okay. Da gi mer erëm zréck. Dat do huet geklappt, ich weess net ob ob dat sou geduecht war. Da loosst mech de Knäppchen drécken, well wat ech lo wëll maachen ass. Loosst Dir mech de Knäppchen drécken, meng Kolleegen. Sou, wat ech lo wëll maachen ass. Ah, damit, das huet net blockéiert. Nein, okay. ich will eben blockéieren, dass wir do gemütlich können ruf. So, da können wir uns do sicher gehen. Ich weiß nicht, ob wir da nicht hätten müssen sicher gehen. Wir lassen ein Nixtro. Okay, hier können wir am River. So, komm da alle rauf. Op lass meng froh op dat do wierklech klappt. Kënne si esou wäit sprangen? No, si kënne esou wäit sprangen. Nice. Okay, nëmmer alt gepackt. Mee ech muss de Larry wierklech luewen. En ass net einfach gewiescht. Et geet einfach duer, dat Spill mat zwee Tombstoner stellt. Okay, ech misst och vläit de Knäppchen drécken, soss hätt ech elo scho Game Over gehat. Et geet einfach duer, dat Spill mat zwee Tombstoner stellt an dat Stonn ofgelenkt sinn an do muss da kucken Iech si eens ze ginn. Also do muss de scho mol 10 Saachen iwwerleeën an paar Mall. Dat war wierklech virum Bosslevel erëm e grousse Moment, eng grouss Schwieregkeet. An ech sinn elo wierklech gespannt. Okay, ech mengen ech hunn ze séier gedréckt, mee dass geet direkt rëm am Bosslevel virun. Also mir sinn hei e bëssen Luigi Mansion-Vibes, wat muss ech elo maachen? Okay, Musik stof dann Neustart. Ech hun net bekäpft. De Problem ass, ech hunn elo dacks Këschte gesicht oder no no soss no Items. Oh Gott, wat muss ech hei maachen? Ech weess et grad absolut net. Gott, de Level ass sauer. Ech hu keng Zäit fir ze iwwerleeën, wat wëll d'Spill vu mer. Mee ech mengen, se wëlle wierklech dat hei, dat ech dat do elo maachen. An dann? Da stinn ech heirëm, oder wéi? Okay. Dat heescht, ech muss Shy Guys benotzen, fir dann... Hee, elo wann ech den Dréi erauszu, klappt et. Et ass sauschwéier, wëlls da sou... Holy moly. Hallo, okay. Also, ich, de Problem ass ech wëll Spill also ich wëll all meng Liewen hale fir och eng Goldversioun ze kréie vum Level. Das das seet es sau schwéier. Ja, halt mal an also den éischten Dinge éischt Passage geht. Elo ofwaarden. Et ass ebe gutt wann wann den. Hol mal dës Säit eng Kéier. Wann, wann heen de Knäppche gedréckt huet, da geschitt näischt. Mee de Problem ass... Ah, wollt lo schon Wuert soen, wat net an den Twitch, an den YouTube-Chat hei, mee äh, an den Twitch-Chat passt. De Problem ass einfach, s du hues esou eng Jump Reach, déi schwiereg ass. Hei maan ech wierklech dat Simpelst, ech huelen direkt déi 10. Hei waarden ech lo of. Also soubal ech ee Scheigerai am do gëtt se eng hallef Stonn e Part fäerten ech ganz. D'Zil ass et ëmmer direkt ee Scheigerai eis fëschen ze goen. Schwelle mal auf der Zeit, oder? Da sprengt. Ihr wisst, dass ich als Scheiger nicht so gut funktionieren. Also mein Ziel, wieso man schon mal neu statt, ich will den Level so packen, dass ich all Leben behalten habe. Machen das wie man am Anfang damit. Ich teile da mal kurz auf. Bisschen dreht. Mal das gepackt. Und heute gehen wir da lo. Immer ein bisschen Sprit. Sou. Lo hu mer Sputt. Dat ass wichteg. Ah, dat, okay. Lo si mer net gestuerf. Wisou si mer lo net gestuerf? Dat muss mer d'Spill awer mol erklären. Also, ech versti grad déi Logik do net.

Also ech mengen villächt gëtt e Feeler gemaach, ech hunn den Donkey Kong Level ze vill äh, easy peasy äh, definéiert gehat. Mee hei ass eng gutt Iddi dobäi. So. Voilà, dat mat dat packt. war den Move, dat mer hei... Ah, dann, de Problem, dat do kannst du guer net... Schenk no mat so, mee de Problem ass, du kannst dat do guer net richteg definéieren, wéinis de wat kanns... Och, komm, leck mer dach een, Dat ass sau schwéier dat do dës Kéier. Ass ass gutt. Dat ass bësse sou eng eng eng Ausso wéi virdrun, wou ech gesot hunn, Hochmut kommt bei den Fall, am Sënn vun d'Spill huet gemierkt, ah de Kolleg fäert eng ze vill op, e kritt hei mol eng Beschäftegung dann. Ass da lo och deen do? Jo, an da kann ech. Also Dir wësst wat mäi Problem ass, ech hu scho vill Doud a sou erlieft. Ech hunn ze oft. Sprang, also meng Genauegkeet ass do einfach ze schlecht. Ech benotze lo d'Steierkräiz wäit ra bësse méi. Esou. So, hei waren schon of. Oh, wat am, Sch ah, wat am schlimmsten ass, ass, wann wann du eng Sektion ass, wie die dote lo. Wat man lo? Kee wees et. Komm. Ech sinn no um Rage Quitten, ech soen d'éierlech, mee dat ass wierklech schwéier. Oder ech hunn einfach de Problem menger Genauegkeet. Sou, du fält elo do erof, da ginn ech de Bloen direkt sichen. Was meinst du da das hei? Das war gut. Ich hoffe, das schon gemacht. Was? Okay, du weißt, was ich machen soll. Komm on, just nach einen. Jo, die mögen es hallo wirklich. Oh Gott. Oh Gott, guck dir das einfach an. Wie gesagt, du kannst ihn nicht dort blockieren. Was hat die Level? Dat ass net wéi en normalen Hut e Problem, mee wann s de déi ukucks, da kommen se engem méi no. Déi hei kommen trotzdem op de Stuerm, dat ass mäi grousse Problem aktuell. Lo, do kanns kengem zielen. Lo ass de Bou respawned an ech hunn Liewen doduerch verluer. Ech menge et huet 10 Folge gedauert oder just déi wieviel de Partner hei ass. Da fänken ech u rosen ze ginn. Dann dréckt de blo Knäppchen, dat Chilo ka siche goen. Voilà. A lo dréckt de äh, roude Merci Spill. Da kann... Oh, ech hunn ech hunn eng Idee wat ech ka maachen. Ech muss eben e bësse méi Gedold hunn. Hei ass ëmmer einfach. Ech ginn de Roude sichen. Ech waarden drop, bis en hei de giele Knäppchen dréckt. Da maan ech een do Blödsinn. Okay, mir spillen awer mol vir, well mer kee Liewe verluer hunn. Dat sieht domm aus, gesinn. Dat kréien ech och nëmmen hin. Dat do geet och duer. Okay.

Et ass einfach, soss weess de wat op dech duerkënnt. Hei ass einfach esou e random Faktor dobäi. Also dat do ass mengen ech och fir e Speedrunner. Ech denken einfach. Ech kritt grad esou Aggressiounen a mer, dat kann der mer net, kann der net virstellen. Dat do, ech iwwerleeën och meinst e bësse Speedrunner-méisseg vläit. Mee dat do, de Speedrunner mat deene random Fakten a Faktoren alles dran, vergiess. Dat Schéint ass eben, wann ech elo heiheen. So. Gi me eis den do sichen. Dat ass mein Problem ech rennen dann ze ze séier dran. Hin schon e Giveaway organiséieren, wéivill Mol hunn ech den Neistart gedréckt. So. Probéiere mer trotzdem. Dat do war ganz gutt. Ech weess net, ob et sou geduecht war, mee maachen et emol einfach sou. Da gi mer eis d'Hecke do sichen. Komm. Come on, dat do kënne mer packen. Mir hunn et gepackt. Well wat war lo gutt? Mir haten eng Kéier Chance, wéi déi Scheigeis, also déi Scheibus nennen ze parle, wéi déi gefall sinn. Ginn elo Fluchwëlzer méi aktuell da schwéier. Sinn awer ëmsou méi frou, dat mer an enger hallwer Stonn bliwwe sinn. Mee de Bols geet, dat kann ech iech soen. Dat war bis elo dee schwéierste Bosslevel. An esou erwaarden ech mer d'Bosslevelen. Da kuckt den Donkey granzeg dran, mee mir hunn de Goldstär eis verdéngt, kann ech awer mengs soen. Gruselvilla gepackt. Klengt Fazit zu der Gruselvilla, Vill nei cool Gimmicks. De Scheiku hunn ech méi sympathesch fonnt am Ufank wéi elo. Elo huet e mech wierklech genervt. Lol, ech fonnt also genial. Ech hunn nach vun der Äiswelt leschte Part geschwat, oder schonn ufanks dësem Part. Nees gëtt et dann Glitch Gletscher, also et gëtt mir wäerte e bësse rutsche fäerten ech an dat gëtt dann nach méi spaasseg. Mir hu vill Liewe verluer, mee mir hu elo innerhalb vun engem Stream an vun engem Dag Rem eng Welt ofgeschloss, mir 5 Welten ofgeschloss, schmengen insgesamt gin et 8 oder 10, dat heescht theoretisch hätten mer lo d'Halscht scho gepackt vum éischten Deel, schmengen et gët souguer nach en zweeten Deel, méi schwéier herno. Op jiddefalls, ech wärt hënt schlecht dreeme vun 3 Bus, dat wees ech elo schon, ech hoffen dir kënnt bësse besser dreeme wéi ech. Soen ech merci d'nokucken. Op Twitch sou wéi Youtube ass et da lo gedo. Bis dann nächst Woch beim nächste Part. Ciao ciao.